enhlekani ya afrika-dzonga enhlekani miyingiselo munghana lona fm a ku hlekanisa ku langa yingisela xitichi lexi ri koho eka nhlekani lowu namuntlha i musumbunuku van'wani va ku siku nkulu siku leri vanhu a va ri langutele hi mahlo ngati eh hi ndlela yaleyo ngopfungopfu loko a ku langutiwaka timhaka ta ku kombisa ku vilela eh kumbe ku pfariwa tiko hi leswi swi kunguhatiweke hi va economic freedom fighters hi ndlela yoleyo leswiwani swi hetelele swi endla leswaku ni kota ku vona ku loko wa ha ri xikolweni i dyondzisiwa tidyondzo to karhi ti va ti kha ti ku dyondzisa ku ku lulamisa hambi ku ku ku ku endla leswaku u kota ku tiva ku yisa ku yini emahlweni xikombiso eh loko wa ha dyondzisiwa a hi dyondzisiwa eh swin'wana va swi vitana critical thinking critical thinking a va ku yi na matlhelo mambirhi black and white leswi vulaka ku u fanele u languta tlhelo lerin'wana na tlhelo lerin'wana leyiwani yi kota ku ni pfuna ku kota ku twisisa mbulavulo loko mo twa eh va EFF leswi va vulavurisaka swona hi siku lera namuntlha ivi mi twa leswi holobye beki cele xikombiso va vulavurisaka swona hi tiko hi siku lera namuntlha ma swi kota ku vona ku okay hi tihlo ra holobye beki cele a ku na nchumu xi nga hoxeka um swilo swi famba tanihi ntolovelo loko mi swi languta hi hala ka tihlo ra ra EFF a ku na nchumu xi nga hoxeka vanhu va landzelerile leswi va nga twa swoho va nga byeriwa swoho swa ku va va nga vi kona um emintirhweni ka siku ra namuntlha leswi nga kavanyeta um mabindzu yo tala tindhawu to tala ti le ku pfariweni tindhawu to tala um a ku fambeki um kambe tindhawu to tala na ko ka ku vanhu va le ku tirheni ku ya hi ntolovelo um hi ndlela yaleyo maphorisa va le ku tirheni hi ku hatlisa ku ringeta na ku vona leswaku lomu ku nga pfariwi vanhu va ringetaka ku ku huwela patwini va susiwa ku na tindhawu to tala leti nga tshahiwa leswaku a va kha va ringeta ringeta matshalatshala um ya ku huwela patwini van'wani se ivi va va hetelela va susiwa hi ndlela yeleyo hi ku vona ka wena pfhumba leriwani ri nga va ri kha ri vula yini ke mina lexi ni lava ku vutisa xoho i ku loko a ni lo va na nkateko wa ku kuma va escom um eh, kumbe holobye sputla um eh, a hi ta vutisa ku hikokwalaho ka yini escom yi nga hi byeli ku yi fike njhani ka ku se hi va hi ri ka stage one eh stage two ta tlhela mundzuku eh, kumbe ndyangu wa namuntlha kambe hi fike njhani ka ku se hi va hi tlhe hi tikuma ha ri hi veka se hi tikuma ha ri ka hi ri ka stage one van'wana va ku kumbexana xikombiso xa kahle xa ku komba ku vanhu lava huwa hi yini vanhu lava ku kha ku vuriwa mani van'wa tipolitiki n'wina mi ri yini 0860 002 543 um hi ndlela leyo ku na xiyenge lexi a xi langutaka na timhaka ta nhlaviseko wa eh, vuxokoxoko byerhu eh xi na pfhumba ra ku tihlanganisa na vaaki ku na ntirho wo hlawuleka lowu nga ta va wu ri kona a giyani eh ntirho wolowo loko ni nga hoxisi wu ta va wu ri kona eh, eh mundzuku se hi ta va hi ka hi twa ku eh va ta va va hi khomele yini eh va ta va ri kona advocate Pansy Tlakula eh lava nga ta va kha va vulavula eka xiyanimoya xoxo lexi kusukusela la ka ntlhanu timinete ku bele awara yan'we hi ndlela yaleyo ku na matitwelo yo hambanahambana mayelana na timhaka leti hi nga ka tona namuntlha ta shutdown van'wani va vulaka ku ta va kavanyeteli ka mabindzu ya vona ya siku na siku van'wani va ku swi kahle ku eh, mfumo wu swi vona ku ku na vanhu lava vilerisiwaka hi leswi va vilerisiwaka hi swona mi sa swi xiya ku hi mpfuka ku vulavuriwa hi timhaka leta shutdown leyi a ku nga vulavuriwi ngopfu hi leswi va eff va rilaka hi swoho xikombiso va ku nga timhaka ta leswaku va ririsa hi ku eh president a va le ka xiyimo xa kahle xa ku fambisa tiko leri xo sungula xa vumbirhi tiko leri ri nga ri nga swi koti ku hanya ehenhleni ka um ntshikelelo wa phakelo wa gezi lowu hi nge le ku langutane na wona um wa ti-stages to hi ku hambanahambana ka toho swilo swoleswo hinkwaswo hetelela swi endla leswaku ku va na um ku ku va teka xiboho xa ku swantswa ku pfariwa tiko leri siku rin'we ivi ku vonaka ku ta endleka yini nako a ku na munhu loyi a nga nyika vumbhoni bya ku tiko leri ta pfariwa siku rin'we leswi nga vuriwa i ku eh ku ta va ku ri na shutdown namuntlha kambe ku yi ta va yi ri ya namuntlha ntsene kumbe yi ta fambisa sweswi waya waya a swi tiveki se we u ri yini ke um ku ya emahlweni hi ndlela leyo timhaka leti ta ku tengisiwa ka mm, muteki wa mahungu um na muchuchisi billy downer swi swi le ku yeni mahlweni um amaritzburg namuntlha ku ri siku leri a ku yiwa mahlweni na ku tengiwa ka nandzu walowo a ni tivi ku wu hetelele wu fike laha wu nga yimisiwa kumbe wa ha ya mahlweni wu tengiwa um loko hi ka hi languta ku na hoyihoyi leyi nga koho um leyi ya timhaka ta ta ta shutdown leti ti nga koho eka nhlekano wa siku ra namuntlha makhume mbirhi timinete ntsena ku bela wara ya khume mbirhi a hi ku twimingisa ra mina ka 0860 002543 u tirhisana mathebula dpr sabc co za at africa munghana i twitter handle eh hi kota ku twa ku wena u ri yini teka riqingho rero ndzaka leswi loko makhume mbirhi mbirhi timinete yi bela wara ya khume mbirhi amukelani mingisero lowo sungula nhlekani hashtag missile shutdown leswi ni swi vurisa hi yini na Hi ku humelela ka shutdown leyi nga kunguhatiwa hi phati leyi yi nga ri yi na xivono etikweni ra hina ya EFF. Hey, ku ku ku kusuka rin'we humelela se vona ku humelela mi mi ku languta hikuva mi vona yini hi ku vona gezi endzhaku ka tin'hweti leto tala ni tsandzeka ku no ti hlaya ni vona xitatimende xi humaka escom va ku load shedding suspended today ku humelela lokukulu koko mm. a ka part leyi ni vulavulaka hi yona ni ri i nga ri makungu ya vona ma nga ya mahlweni va humelela va ya mahlweni hinkwaswo leswi va swi nominataku ku hi ri laha hi swona vaakatiko va south africa heyi a va swi humelerisi a va hoyozela va humelerini
kambe kambe mi vona ongeti eh, ku humelela ka vona kumbe ku na ku kotsana ka swo karhi leswi swi nga endla leswaku namuntlha eh, va escom va ku eh, load shedding yi yi yimisiwile ti nga khathaleki ku swi kotlanini ku kotlana ka swona swi komba ku humelela ka vona
i ku humelela ka vona kumbe ka hina
hi ku va tirhela hina and hi vo va nga varhangeri va hina ka nkarhi wa sweswi i ku humelela ka vona tanihi varhangeri
ni mi twini inkomu a kenza 0860002543 eh wena u ri yini ve ri va humelerile eh va shutdown yi humelerile hi ku ya hi miyingiseri laha xana hikokwalaho ka yini miyingiseri ya ku yi humelerile hi ku hoy na gezi hi ri ku hava load setting namuntlha weri ndleka
ayi mahlo mina mi njhani papa
hi pfukile mi njhani hi pfukile
ni mm, ta kombela ku ni nga tivulisi vito swa namuntlha
hayi aret mi nga ti vula hi mitweneni mi ri yini eh because i'm very much affected hi sweswi humelelaka okay ya eh i-EFF i think yela kahle i'm not a member of EFF EFF but i think eh loko ni langutele i ri ma south africa hi rilekise ngopfu swinene masiwana mm. eh hi teke ku tshemba ka yena hinkwako hi ku veka ka anc for the past 27 years to 28 years and then now i think everybody was born unless va lava mi kuma sometimes va benefita somewhere somehow va swi vona ku no ta ya kona e ra ka disaster ma swi vona mm. so i can see vela um vo minister of police vo bekiphele va ku strike a xi yangi mahlweni a xi humelelangi hi ku ya hi vona ma swi vona so but mina just a warning loko ku no ni nga advisa government or ni advisa president it's a start of a things as one because mm. mina swani i'm talking with you eh khampani ya mina eh yi ta humesa vanhu vo tala swinene a a a ni kufanele a ntirhweni hmm. and the, the main reason leyi va hi nyikaka a yona ntsena that's loko ni nge ti vuli vito vo namuntlha mara when times goes on ta ta vuya ta vuya ni vuta moyeni la hmm. eh, the main reason leyi va hi nyikaka is eh, ku ku na load shedding that's one hmm. and then loko hina hi tshama hi ri vatirhi hi swi vona yes hi swi vona ku ya impela load shedding yi teka a lot of a profit leyi company va ku yi endla masiku leyi va ku yi endla masiku mm, mm. so these things swi le ku affecteka vanhu and then one way of another swi le ku affecteka vanhu leswi nga ku ri maybe um loko se u nga vanhu va nga ha tirhi lava nga ta kota ku vanhu va reacta because this one mi touch mi touch point yin'wana ya ku ri why from saturday na tolo na namuntlha gezi ri nga fambanga ku humelele yini all of a sudden mm. ni rhagela njhani yi nga humelela mm. ku ha ku hava ku unit mani mani ya le kwihi ku yi tshovekile unit mani mani ya le kwihi ku yi tshovekile ku hava swi sweswo ma twisisa so leswi vulaka ku ri somewhere somehow um swilo swani swo endliwa and the, the, the problem leswi swi endliwaka hi ndlela ya ku swi hlaselisa hina vanhu vantima swi vaka ngo swi nga ku humeleleni ane hi ku sweswiwani tikhampani to tala va ringeta ku va humesa vanhu lava ku nga khale va ka va tirha ne and then va va vulavula hi ku va ta ringeta ku by all means lava va va nga ta kota ku pfala space sweswo hi nge holi mali yo yo yo ringana na ya lava va nga humi for example if maybe i was earning twenty thousand a month mm. it means munhu la nga ta pfala space xa mina

ni nga afford-a yini xiyindlwani ya if you can look now whoever so i'm giving homework for everybody now i ku how many people including the teachers anbo teacher loyi a nga na service loyi a teacher loyi a nga kuma ntirho this year mm. can he qualify for their house ya 700,000 na he can't qualify so it means fana choose gore can i buy a car or ni ani a renta na we a renta until when because lembe ri hela tindlu ta tlakuka lembe ri hela tindlu ta tlakuka ene endzhaku ka malembe ya ntlhanu loko a hete ku hakela movha luwa a ku kumbexani se mali ya yi ta va yi chuchekini a kuma ku se na walowa movha wu hlakarini se fanele a kuma wun'wana movha yes and hi nkama wolowo yindlu leyi a nga yi tshika yi nga seven hundred thousand thousand sweswo hi swi one million ma swi twisisa hala se na n'wana ayayayaya ma swi twisisa so ma swi vona ku tiku ene swisi um maxi wa mina vanhu va ntima a a ri ku struggleni because ni byela ku um a hi vanhu vo tala lava mi kuma ku ri ve le ku tirheni pfuka ya ku tirheni ri rhumela tiwinta hi letiwani ndlela ni ndlela ni ndlela a hi vanhu vo tala lava mi kuma ku ri a nga swi kota ku as ni karhi ni tirha ni nga chuza ku ni ya tshama kwini as bill of right yi vula sweswo ku ri you have got the right to go and stay everywhere leswi ngo lo tsariwa phepheni mara in reality a hi fikeleli so xilo xin'wanyana leyi ni tsema ni nyiketa van'wanyana that's why ni byela ku ri e f f leswi endlaku the start of the things i think everybody fana languta ku hi nga languti ngoho loko swi va ni ni mjaja ni nga mjaji ku ni jaja munghana lonene ku munghana lonene a ni rhandi mhaka ku muhaxi wa wa nongonoko wa swa ni n'wi rhandi no ni fanele ni jaja ti-values ta munghana lonene ya so so sweswiwani ni byela ku ri hi na nkingha leyi munhu un'wana na un'wana loyi mi nga vulavuleni a ti a ti vutisi ku i qualify yini endzhaku ka program three wa qualify yini na wa qualify movha na va movha yo fika yi kuma yi miri i foot steward ni vula movha ku nghena garage va ku tsala mikhanani teka movha yi va right kota ku hakela insurance kota ku hakela everything so mm. eff a yi mahlweni ta yi sapota yi kota ku ya mahlweni because tikhampani to tala namuntlha mi ta swi twa kwala emahlameni va ta va ka va ri lava votala u tile ku heterekiseceni hi mhaka ya gezi leyi ramhlabeni ya ha ri ya ri na nkingha maswo ni mi twi
ni khense swinene masi ni ka mali ni nga ni nga ta vona inkomo xikalavito hi khenseri swinene na n'wina hlayisekani 0860 002543 a hi kumeni mhaka mone sandra ntuli ku u ri mahungu ya wora yin'wana ta emisikwini ya mhaka nongonoko wa afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa makombandlela laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo afrika wa vulavula afrika wa vulavula hi laha hi nga koho mingisero mina 0860 002 543 kandziyisa rito ka 071 265 9860 tirhisa mathevula dpr sabc co za at africa munghana i twitter handle sweswo hinkwaswo swi endla leswaku i kota ku twa ku u ri yini wena mingisero ma yin'wana mingisero loyi hlekani
ahe botwe ahe papa ni pfukeni hi pfukeni minjhani papa yayibona um eh, shutdown yi f f a ni la ku khoma ngopfu liya escom na shutdown e i ku na impela i ku gezi va lo lunghisa kumbe dimanda yi kona na sweswo ku nga tirhiwe ku tifemini
kambe mi nga si fika kwala ka ti-demand na mi mi mi mi mi fika njhani ka demand um eh, eh, minyisero me no vona ku hikuva demand ya electricity ya hi ngo weekend na namuntlha yi le hansi hikwalaho maybe escom va kotaka ku hi nyika electricity the whole day se i ku i ku ti vutisa ka mina ku na EFF was this strategically thinking or ko va coincident na
kambe kambe i ti-weekend tingani ti nga hindza mi kha mi nga ri kumi gezi a demand a yi a swi endla njhani yi nga vi kona ti-weekend letiya ivi weekend leyi yi va yi nga yi se yi va yi ri yi ri hansi laman'wana letin'wana ti-weekend yi va henhla ti-weekend hinkwaro a hi nga yi kumi kambe a hi swi tiva ku loko fika weekend loko hi ri ka stage five hi ya ka stage three e kambe hi suke ka stage three sweswiwani hi vhe hi ya wela ka one hi vhe hi wela ka one na mativutiso n'wana wa mina yi ku na shutdown leyi effect ya kona yi ta va immediately na kumbe phela hi ya ti-electionini lembe leri taku botsat um eh, mavandla ya tipolotiki va teka opportunity yin'wana na yin'wana na yin'wana yo campaign hinkwavo ka vona
ri tsemene riqingho leri ya kambe ni tshama ku hi ta va hi va twile ku um va angula va ku yini un'wana mingiseri loyi nhlekani a ka ha ri na munhu la zero eight six zero double zero two five four three nhlekani hi mpfukeni hi pfukile minjhani papa mpfukeni a khensa
mativa mwen na khensa nge ka muhumelerisi khalanga mwa ta ku kahle kahle la ka mhaka ya escom mm. na na EFF ni nga yi veka so yes
i ku mhaka ya gezi ya ta hi hlupha hambi yo ya phambeni kumbe ya ndzhaku a ni ri na mina eh. nga mi kombisa leswi ni mm. tirha ku chela petrol mm. three days back na munhu un'wana wa chonga mintini tshame na yona ma-thirty minutes a ku va vona sweswi mandini ya xitrakini gezi a ri nge fambi va hi sala va escom le henhla na e f f va na deal ku va lava ku yisa ramagosa ni n'wi vutisa ku why a ku vanhu lava sweswi va lava ku sayineriwa mali ku ya ka escom va ta kota ku yiva leyi a alaka na hinkulukumba luwa se ni tele ku ni tshama tolo yena tona namuntlha na yi vona ku reason leyiwa milungu luwa leswi a yi vekisa swona hi swona miri miri oh miri i mani a lava ku yiva mali ya mani ni vulela a ni eh, escom yi lava ku sayineriwa mali leyi ngo loko yi kuma yo yi ta kota ku yi heta load shedding eh so laya hi mhaka ku kumba loyi a nga yi sayineri mali liya va nge vabya se Mm. i eff na lavakulu va nga khoma escom hambileswi va welaka anc va na deal ya ku fanele va menula ramaphosa va ku hi nge tini gezi va ta ku eff ya tirha Eh, Yabona? eh. Eh, ku na tona leri na hi milungu yi kavuyaka mhaka ni te yini ka wena tolo ra maphasi leyi nga yi tshamini awara ni tirha ku chela petrol a- Ma- ma n'wi tshemba n'we
why swi endleka for three days a ni byele swilo leswi for five days ago
yena i swi tivela ku- Mavona-
ni ngo a swi endla kumbe na ha ku ri vonile ra yena mara ta ri ta kotlanisi ku na papa van'wani va nga ta kwalani va ku loko swilo ku ri ku swi kotlanisini Swi nga va swi kotanisa tanihi loko EFF yi swi yimele hi milenge ku swi lo mm. kotanisa kumbe njhani swi nga swi tshikisa sweswo mm, mm. hi leswi na mehe ni vonaka swoho ni swi twisisaka so mhaka yi yoho ya gezi sweswiwa lo strike xi hela namuntlha na siku EFF yi ri yi ta yima until late mindzuku ri ta vuyela njhani
loko mi ku mi tiko ri ta vuyela ndzhaku mi vula ku yini loko va ta tlhela va sungula ku tirha hambileswi ko va mhaka ku lava ku menula ramaphosa vona ku ss ya tirha i dili ko va ncuva lowu va hi tlangaka wona se ri a good person ni mi tweli bot na kensa intensive nenkomo inkomo akhesa swinene 0860 002543 fambisese swivuyingiseri a hi tweni un'wana loyi hlakani ahe ahe papa Ngiphoke. ephokele minjani na Hayi Phokile. a khenza Thank you.
mirini n'we Eh a ni la ku khumba ngopfu leya load shedding. ee ee Eh ni le ku tivutiseni ku eh solution over the load shedding yi endleke over a night or kanjhani because for the past three days azange va na load shedding Eh, eh, eh, eh, a hi swona ku a yi zange hi va na load shedding vulani ku stage swa ka swi ri hansi
ya but hina hala hi nga ko geza ri zange ri famba for the past three days ya minkwala mi nga kona eh, kambe stage swo va hansi eh hayi ku Yeah. a ku vangi na load shedding mm.
Eh, mara ni vula ku ma swi vona ku after va kume threat ya ku eh, the shutdown is still continuing Mm. se swi swi kombisa kahle ku eh hayi ku government ya hluleka mm. government yi nga swi kota ku lunghisa problem vo ka va nga va nga swi lavi ku lunghisa ni ta ni nga ni nga twisisa hi siku hi ndlela yaleyo kambe loko ku ve a va swi lavi hikokwalaho ka yini um
ku ririwa hi the highest crime that is increasing always laha tikweni mm. a ku kotiwi mara ku ku va na ti-effort ta ku maphorisa va attenda ti-crime mm. or a ni tivi ni nga vekisa xinjhani kambe sweswi ku nga va na a voice ya ku eh tiko ra pariwa hi mhaka leswi na leswi se ku kotiwe no deploya masocha why masocha ma nga deployiwi ehenhleni ka ti-height leti endlekaka laha tikweni sweswi
hmm. why why ti-effort leti ti tekiwaka sweswi hi mhaka ku lava ku sivela this national shutdown hmm. ti nga endliwi loko ku faneke ku preventiwa crime na swo sweswa ti-load shedding na ti-unemployment rate leti tlakukaka each and every day Mm, mm, mm. Thank you, sis. na metu na metu exactly so a ni ta a ni ta tsakela ku eh ngopfungopfu vanhu va ka hina va ka ntimeni a hi pfuleni matihlo hi langutisisa kahle kahle ku i game ya mo i game ya njhani leyi tlangiwaka laha ku ku tlangiwa game evuton'wini. kambe loko ko va kha ku tlangiwa game swi vula ku tlangiwa game evutomi bya hina musi
Eh, ku tlangiwa game evutomi bya hina cause na hina hi ignorant we're not acting against this mm, mm. hi ku loko vanhu va ka va- va ka va hlongoriwa mintirhweni hi mhaka ya load shedding ivi Exactly. ivi- ivi un'wana a ya kuma ku load shedding vo huwa hi yona ma swi vona ku vanhu valavo swi laka va mi teki a va mi tekeli nhlokweni ma yi vona mhaka ya kona Mm, eh so swi ta lava hi pfula matihlo eh na swi tiva ku vanhu vo tala a va n'wi rhandzi nkulukumba loyi junior simalema hi mhaka ya arrogance ya yena but ku ya ntiyisweni a hi languteni ntiyiso hi nga languti ku yi huma ka mani kambe n'wina mi fike a n'wina mi fike njhani ka ku munhu loyi a va n'wi rhandzi hikuva munhu loyi lo voteriwa yi voteriwe hi vanhu mi fika njhani ka kwa mi fika njhani ka kwa va n'wi rhandzi ma swi tiva ku na sweswi ku na lava nge busy va le ku n'wi opposeni ku swi affecta hina vanhu va ntima swilo leswi va swi leswiani swi
ni vula ku sweswo e munhu un'wana na un'wana a nga va na vanhu lava n'wi kanetaka kambe hi nge fiki la ka ku mina la mina na n'wina hi nge le ku hambaneni kona hi la ka ku vanhu vo tala loko a mo van'wani eh. vanhu a va n'wi rhandzi hambi nga ku la ku mbyendza vo tala na vatsongo se ku na xiphiqo eh. hi ku mi fika njhani ka ni tinhlayo kambe loko mo ku na van'wani va n'wi kaletaku ni nga pfumela given ku a hi languteli hi hi ndlela hi nga languteli ngopfu ku swi huma ka mani a hi mm. languteni ku swi swi na impact ya njhani ka vutomi bya hina bya siku na siku ma yi vona ni mi twi bo ni kenzile bo inkombo ta khensa 0860002543 a hi ku tumingiso lome ku n'wangu lwa wena um wu ri yini ka mhaka leyi bulaka hi yoho ku ya emahlweni nongonoko ya afrika wu vulavula ka munghana lone na fm makomba ndlela ta ri teka riqingho ra ri ku ya mahlweni ta ka leswi khalanga pet mathebula eka afrika wa vulavula khume nkombo timinete ntsena ku bila wara ya ku nga si ba wara ya n'we ka munghana lona na fm un'wana mingisero loyi nhleka
na ya vasomi mfuteni e vatomi njhani hi kona ma um ku na a new sheriff in office uh, minister of electricity ni hlamula xivutiso xa ku Why all of a sudden ku suspendiwa load shedding? Loko Minister Kgotso a kha a interviewa hi n'wina vateki va mahungu hi ku hambanahambana ka tiyindlu ta wena i vulavule timhaka ta ku a nge tshami ofisini i ta mbala overall kumbe ti-work suit a ya ka leswi vuriwaka ti-power plants a ya vona ku problem kahle kahle i yini so hi mpfhuka a sunguleni kumbe a ngheneni mina ni vona swikoweto swa ku kombisa ku leswi a va a kha swi vulavula na n'we vateki va mahungu swi tikomba swi ta va na mbuyelo hi ku kavula a hi tshama hi va na siku hambi ri rin'we leri gezi ri nga fambeki si siku hinkwaro na vusiku bya kona mara swi endlekile swi ta endleka na namuntlha until

so a hi pfumelelaneni muhaxi wa mina ku um na loko ri keni vanhu van'wani va to swi teki ngaku i mhaka ya ku um e f f yi na protest action or whatever shutdown se swi va swi vulisa ku swona swi ta swi yo kokanisa ku na ku na miyingiseri wun'wana i nga ku ri number two or number three i vulavule effect i vulavule timhaka ta ku loko ku ri holiday kumbe maheleni ya vhiki consumption ya ya ya gezi matirhiselo ya gezi etifemeni leti ku nga swidyi leswikulukumba swa gezi yi le hansi swinene hi yo mhaka hi fanele hi nga yi teki hi nga yi must not rule out that hi mhaka ku hi xin'wana xa swivangelo ku kumeka hi nga vangi na load shedding ku sukela tolo kumbe toveni hi yaloyo so mina no pfumela ku a pseudo socialist party leyi vuriwaka e f f a hi mhaka ya yona leyi ndhavuko hi kumeka hi nga ri na le vuswidini sweswi i mhaka ya ku ku na swo karhi leswi nga ku ndliweni kahle loko va ku there are units leti ti nga out of service a duva kumbe amatimba kumbe ka plant yihi na yihi mm. va kumeka va yi lunghisa hi xihatla hi mhaka ku minista loyi a nga thoriwa swona i te i ta famba a ya swi vona i ta jikajika na tona ti-power plant letiwa se mina pfumela ku i le ku jikajikeni hi mhaka ku hi tshembisile so la ni nga kumbe ni nga tshama kona a swi mina ni nge vutisi ku why all of a sudden swi ri so i mhaka ya e f no it is not mhaka ya e f f i mhaka ya ku munhu loyi a nga tholiwa specifically ntirho wa ku tirha na gezi he is down there on the ground i le ku tirheni na timhaka ta ku vona ku eh load shedding leyi ya hunguteka yi ta hetelela yi fambela makumu so ni nga hi leswi swi vonisa ku swona muhaxi wa mina ni kha ni swi katsakanya na timhaka ta ku eh, e f f yi le ku le ka protest ta yona e f f a yi protest it's okay mara mundzuku hi ta kuma president ramaphosa a ha ri yena president wa tiko ra afrika dzonga a nga ze a ya suka ka lembe leri taku loko van'wana loko tivote to ka ti nga hi sevi hina vaesi hi khona nga swi kahle a nge swi a nge swi swihi leswi a hi tirhisi swona afrika dzonga leswi nga ku humeleleni ku um president i fanele a suka exitulweni hi mhaka swona swona so ku tirha ntsena tivote ku kumeka munhu a susiwa exitulweni xa yena mhm. masi ni khensa nkarhi wa n'wina ku khensa mina nkarhi wa n'wina 086 0002543 nongonoko ya afrika wa vulavula ka munghana lona na fm mahlatsi peladi koho yime kulunga ku la ta hi byela ku um ku endleka yini a limpopo na ku pfumela ku hi ta twana le ka swifundza leswin'wana mahlatsi nhleka
good afternoon patrick and to the listeners of mukana lonene um hi byeli mahlatsi u le kwihi ku endleka yini
yes uh, patrick as you can hear on the background you know some of

thank you very much patrick inkomo yi lava hi bula na yena i mahlati pilat wa nhlangano wa haxo wa afrika dzonga kha ti nyika xifaniso xa hi laha vandla ra economic freedom fighters ri nga le ku tirheni ha koho ku tiyisisa leswaku timhaka ta shutdown ti hetelela ti ve koho kombisa timhaka ta ku ku vuye ku va na un'wana van'wa va va um va va kombisa ku vilela lava va nga hetelela va tikomba onge ti va lava ku huma ehansi ka vulawuri leswi swi nga hetelela swi endla leswaku va tikuma va ri ka xiyimo lexiya xa ku va ku hetelela ku nghenelela na maphorisa ku vona leswaku xiyimo xexo lexi xa ololoxeka ku na van'wani se va nga khomiwa kambe ke ku na van'wani va nga vavisiwa hikokwalaho ka ku eh, hlangana na eh, maqulu ya rhaba lama nga hetelela ma va koho leswi ku ri matshalatshala ya maphorisa ku ringeta ku hamba ku hangalasa ntshungu lowu a wu tikomba u kha u ringeta ku lata ringeta ku pfalapfala magondzo um hi ndlela leyo kumbexana na wehe hikwalaho nga koho u vone swin'wana kumbe na wehe hina le ka ndhawu leyi swin'wana swi nge le ku endliseni swin'wana swona a hi ku tumingiseriwa mina ka 0860002543 u nga tirhisa na mathevula dp at sabc co za handle ka sweswo a hi ku tumingiseriwa ku ri wena u angula ku yini at africa munghana i twitter handle na ri teka riqingho rero ndzaka leswi hinkwato Palamende ya Rixaka. Leyi i Afrika Wa Vulavula. Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM ntlhanu timinete ntsena yi nga se ba awara ya khume nharhu nongonoko i Afrika Wa Vulavula muyingiseri un'wana hi loyi nhlekani hi mi amukereli ka Munghana Lonene FM nhlekani Mm-mm. a ku na munhu laha 0860002543 nhleka Aye, papa eh minjhani la? hi pfukeli n'wina minjhani Eh, loyi a vulavulaka i amos makhuvela la boxburg a ka ni huma ka khashana ka dzumela e vutamos a yi endli sweswo laha laha munhu o nghena ta mhakeni kumbe kumbe kumbe leswiwani a mi swi tivi xikongomelo a hi nduma ho lava ku twa mavonelo ya wena A- afrika wa vulavula ni mi Ah, tivi leswi- leswi- leswi tweke a hi vutamos

eh ku na n'wana va nga ku va interview lava ku hey so manje ni ku humela yini a ku ya hava maphosa a nga fanelanga va n'wi palela ne why va palela maphosa va tshiki a ka ra vulavula hi xizulu mm. a va tshiki ra maphosa ra maphosa kana laha so a ka statement sweswo i kota ku kuma ku na lavo tala ho complaina mara a hi na a hi na vutivi bya swilo leswi hi hi complainaka hi swona ho tsakisa loko vanhu va tele ku ku pfariwa tindlela swi ku tanyana hina hi la ta phusha leswi hina hi lavaka swona maybe swa ku luta na swin'wana na swin'wana mara hi nga na the real information ku na na problem ini um so loko ni ta mhakena mhakena le yi strayisa eh, va va va e f f leswi mehe ni vona ku ri swilo swin'wana swa useless because um firstly loko hi strayika loko loko malimi a karhi a vulavula i vulavula timhaka ta ku na loko va heta ku strayika all of a sudden electricity yi ta vuya

e-e leswi leswi ni vulaka swona i ku ntikelo wa swoho xivuyevuye xa yoho a xa a vhiki ku hela loko ka vhiki loko ku hambana na na ku hela ka vhiki la ko tala ku loko hi nga hlangana kona na n'waka a xivuyevuye xa kona xi antswa swinene xa xa xa ku famba ka gezi tive ko tiwugende leti loko ka ha ri na android red tiweekend leti i kuma ku nana a va a va vula ku nana because tikhampani tibili na swin'wana na swin'wana load shedding na doroba eka a swo sungula a swo sungula weekend leti swi humelele previous oh okay anyway a hi nge um sweswi swi humelerisaka swona eh. why hi nga nyiki credit ka ka minister of electricity at least he's coming in he's doing something a hi se n'wi vona a vula nchumu i mi n'wi twa kha ku yini n'wina hi wa mintlhanu kumbexana loko a lo vulavula hi wa mintlhanu ku hayi ku hela loko a vhiki hi langutela ku gezi ri ta va ri ri kona hi mhaka ya swivangelo leswi na leswi na leswi kumbexana hi ta tshembela sweswo a hi n'wi twanga a vula sweswo kumbexana mini yo ka ni nga hlangani na yena
ku a vula sweswo a nga a nga vula ku gezi ri ta va ri nga ri kona but a ni ri swin'wana leswi loko munhu un'wana a karhi a tirha a wu yimela ku ze i fika laha i yima i vulavula ku ya me le ku tirheni le ku endleni ka swilo leswi na leswi hi vona mm. mintirho ya ko leyi humelaka munhu i le ku tirheni ne mm, mm. na mitu na mitu so mara i sure ma ireland ka ku na na first place vo tala ku nghenelela strike hi nga tivi na ku na na hi nghenelela reason yini hi la ta pusha agenda ta hina mm. secondly mehe from eh, vonelo ra mehe ku na na this mayor ramaphosa is trying by all he can ku vuyisa swilo back to normal firstly load shedding ayihlulanga ramaphosa i le ku zameni sweswo a nga ku endleka swona ku zama ku na na

sandra ntuli ya mhaka nongonoko wa afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa munghana lonene fm mabombandlela afrika wa vulavula endzhaku timina ya tintsene ku bilavura ya khume nharhu a khenseli mhaka vone sandra ntuli xin'wana xo sala xa ha koka milenge laha kambe um hi lava ku ya ka advocate pensi tlakula vona mutshamaxitulu wa eh xiyenge lexi xi langutanaka na timhaka ta ku langutana na mahungu eh kumbe vuxokoxoko bya vaaki information regulators eh lava va langutanaka na nawu luwa eh wa popiya na luwa un'wana wa payiya eh, protection of personal information act ku nga popiya na the promotion of access to information act ku nga payiya hi ta bula na vona endzhaku ka loko hi twe muyingiseri loyi na ti-voice note letimbirhi leti ni nga na tona laha muyingiseri hi loyi i nhleka a e khala nga mpfukeni i vatomi njhani a swi xikongomelo ku nga ri ki e, ndhuma mara hi leswiwa leswi ni lavaka ku ta khumba swona khalanga um e, siku rin'wana tele ku ni ka ni hlaya bibele yi ku vanhwenyani va ntlhanu lavo rivala timbuli ta vona ti ve ti pfumala mafurha ivi ta lava vutlhari ti va na mafurha loko muteki a fika i kume leswaku ti tele xikombiso lexi eh ngikhalanga eh namuntlha ziri kwini because of e f s a zavalazini a hi ntiyiso i xaku ka hi nga kuma leswaku um south africa hinkwayo nampundzu gezi a ri kona madyambu gezi ri nga ri kona hikuva timboni leti a hi fanele hi ti seyifa kumbe gezi ra hi fanele hi ri seyifa kota ku ri tirhisa hi ku ri cincanisana mm. hi le ku ri tirhiseni namuntlha swi languteka ongeti hi loko hi karhi hi chava e f f a hi ntiyiso ku sukeni swa mindzuku na mindziwani mi languta khalanga a no hlahluva leswiwani mi ta swi twa va karhi va kuma vhiki mambirhi or va ku vhiki hinkwaro hi nge vi na gezi ku sukisa nampundza na madyambu michini yi tshoveletekile leyi a ku ha ku ringeta ku la ta lunghisiwa mm. a hi ntiyiso ku i ku chaviwa ka mhakeni ya vanhu va e f f vanhu va e f f vo va ku tindleleni ka vito ku va ta kota ku tikumela emhakeni ya tivhoti ne mm. a hi ntiyiso swilo sweswo no hi phuxa va hi phuxela ka ku hi ringeta ku va tshemba i nge tshembi munhu loyi a nga hi byela ku ri no n'wina tiforina nghenana south africa ivi fika mibridge ya gezi vanhu lava nga ku tirhiseni ka gezi i vanhu lava humaka handle most ya vona lava nga tikokela swo ka swi nga ri nawini gezi ri sungula ku tikeriwa because of vanhu vo valava i munhu yaloyi ya n'wi tshembisa ku yini endzhaku ka loko a hi a hi byele ku vanhu va lava tigate a ti pfuleki ku nga ha vi na bodara ku nga ha ri na nchumu hi ku twisisa ka mina n'wina vaaki loko ri vele ku ni tweni a vo to teka swa mina nyana namuntlha ne va nga vi na ku tsakela no tshemba ku gezi ri vuyini because of julius easter again julius i ti lavela swa yena nemetweni
nemetweni a khensa swinene inkomo hisweswo mingisero mugera lon fm tlhelo rin'wana um leri nga koho we u ri yini ke 0860002543 um eh, i mhaka leyi nga la ku ku bula hi yona hi ndlela leyo nte ri va information regulator va na leswi va swi vitanaka tinhlengeletano na vaaki um leti ti hetelelaka ti vitaniwa dikopano se swi ka leswi um va ta va va ri exifundzhenitsongo xa mupani egiyani um laha va nga ta va kha va vulavula na vaaki ku langutiwa ka timhaka ta toleto ngopfungopfu ka ku twisisa timhaka ta ku fambelana na timfanelo ta ximunhu hi tlhelo ra leti timhaka leti timbirhi hi bulaka hi tona ti nga protection of personal information act popia na liya ya the promotion of access to information act ku nga payiya a hi amukeleni advocate pansy tlakula hi bula na vona eh, tanihi mutshamaxitulu advocate nhlekani mi amukeleli ka munghana lonene fm ahee nhlekani mi pfukile mani
hi pfukile kombela n'wina ha hi pfukile khenseli swinene loko mi tinike nkarhi wa ku bula na hina namuntlha ve ri mi la mi ta va mi ri giyani tanihi regula information regulator mi nga byela vayingiseri ku um mi ta va mi ri giyani xikongomelo ku ri yini mativa um eh, march hi human rights month se hi le giyani ku celebrate human rights month Kambe hi celebrate ku ri hi byela vanhu hi information regulator because ma tiva ku regulator yi sungule hi 2016 vanhu vo tala a va swi tivi ku ri yi endla yini so we decided then ku ri hi celebrate human rights um month a giyani yi dyondzisa vanhu about particularly uh, uh, protection of personal information act because wa bona molao wa law o bula gore vanhu va fanele va protecta personal information ya vona because mativa loko yi ri a ti-facebook vanhu va tshama va veka personal information ya vona all over the place ene vanhu ke va yi teka van'wani and abuse so yi fanele yi dyondzisa vanhu ku ri um protection of personal information yi va protect-a njhani kambe futhi yi vulavula na um yi va dyondzisa futhi hi promotion of access to information act because ma tsundzuka ku ri phayiya a yi na south african human rights commission se yina ke ba information regulator yi take over from uh, south african human rights commission hi 2021 kumbexani eh, leswi hina namuntlha hi nga na n'wina la advocate eh, mi nga hi pfuna ku twisisa ku eh, information regulator kahle kahle ntirho wa yona i yini ya information regulator i-establishwe hi 2016 e na five members e independent e reporta ka national assembly ntirho wa yona hi ku protecta personal information ya vanhu loko yi vulavula hi personal information hi vulavula hi vito ra n'wina hi vulavula hi i d number hi vulavula hi photo ya n'wina hi vulavula hi email address eh, address ya n'wina ya le kaya phone number all that i personal information ya n'wina se personal information i fana na i human rights ma tiva ku ri loko u na yindlu a wu lavi ku ri vanhu va nghena endlwini ya wena u kuma loko u nghena laha so ku loko u nghena ndlwini ya n'wina kuma ku ri ku na vanhu va sweka van'wani va tlele embetini wa n'wina because your house is your information is your personal property mm. so personal information na yona e tano it forms part of your human dignity se a wu lavi ku ri vanhu ke se va endla as they wish with your personal information without consent ya n'wina so u fanele ku ri u va nyika consent loko for instance u ya a, a um, eh, cell phone provider a ni ri u nghena you enter into a contract na vona ku ri va ku nyika ti-service ta cell phone a ke mm. so u ta va nyika all your names all your details but u va nyika information yaleyo for the purpose of entering into a cell phone contract with them a va fanelangi ke ku ri after that va teka information ya wena va yi hlayisa se u kuma ku ri vanhu va collecta personal information ya hina and then va yi xavisa va endla mali yo tala hi yona without our consent so hi ntirho wa hina so hina ke va information regulator loko company yi teke information ya wena without your consent and va endla as they wish with it u nga ta ka hina va personal va information regulator hi ta investigator complaint ya n'wina mhm. and hi na ti-power to tala loko hi investigator hi nga samona vanhu hi nga secha ti-premises ene loko hi kuma ku ri va ku onerile we even have power ku ri va hakela fine ya up to ten million or ba ya a tironkweni for ten years up to ten years so yi na mm. ti-power to tala mm-hmm. wa vona so hi information regulator leyo mm-hmm. a hi languteni a limpopo mi ta va mi ri giyani na le apolokwani um eh, ni kombela mi byela vanhu lava va va nga tsakelaka ku va xiphemu xa ntirho lowu ku ri a giyani va ta mi ta va mi ri kona um rini nako ku amukeriwa vanhu va njhani kasi apolokwani mi ta va mi ri kona rini naswona ku amukeriwa vanhu va njhani a a giyani ta ve ri kona hi um thursday hi ti-twenty three munhu un'wana ni un'wana u amukelekile a yi na ku ri hi chuza vanhu because vana va xikolo loko mara vanhu va ta ve va ri xikolweni vanhu vo kulukumba the youth anyone everybody is welcome and then on the twenty fifth friday hi ta be hi ri le pulukwani hi ta va na breakfast na ti-professionals ku fana na ti-lawyer ka ti-accountant tano tano ku ri na vona hi vulavula na vona about this act because our mission hi ku because it's a new piece of legislation hi fanele ku ri endla public awareness vanhu va tiva ku ri vanhu va ta swi kota ku protecta personal information ya vona vanhu va ta tiva ku ri loko personal information ya vona i ri abuse va tiva ku ri va ta ka information regulator ma tiva ku ri ku na na leswi swa direct marketing am sure na n'wina ma xi experience mm. ku ri loko u tshamile u kuma telephone call vanhu va lava ku ku xavisela swin'wana a wu tivi ku ri va teke kwihi telephone number ya n'wina it's a big problem i vitaniwa eh. direct market eh. xin'wana loko u nghena kumbexana na le ka s a b c loko u nghena a ti-premise vanhu va lava vanhu va lava i d ya n'wina sometimes loko u famba hi movha va scanna disk ya n'wina mm. va teka photo ya wena va teka i d ya a yi tivi ku va yisa ku loko u nghena ni nghena a ofisini ya sabc mm. leswi va swi lavaka i ku ni munhu wa nsati ni driver movha wa red wa toyota i mean mm. that's all for security reason that's all that they need mm. ku ri ni nghenile ni mbale blue black dress ni ni famba hi movha wa red na number plate ya kona that's all mm. se ke loko yi nghena vanhu va lava wa tiva loko va teka muchini lowu va skena disk ya wena wa tiva disk ya le moveni na yini i na all your information i na eh. id ya n'wina i na home address ya n'wina i na all the information va yisa ku information yaleyo for the purpose ya ku ni nghena a building ya vona yeah yeah ku ve kwalani ku ta endleka yini advocate eh swi ta herisiwa swi ta fika laha hi nga ta vula ku e-e swi nga ha endliwi hi ku eh a mi byeli kumbe la ku ndla yini hi vuxokoxoko lebyi wa vona loko hi fayina munhu o one hi fika because kona sweswana ku na vanhu lava va tikhampani leti ti investigataku the day hi fayina one of them because sweswana a hi si fayina anyone kambe loko hi hi enforcer ti-power ta hina swi ta hunguteka because sweswana vanhu va endla leswi tikhampani na na na, na ti-public sector va endla leswi because va swi tiva ku ri a ku na consequences to abuse people's personal information mm. se hina va information regulator until such time he enforce ti-powers people will continue to do this kambe one day because it's not too far because Yila investigation let it it hete eh, which we are finalizing mm, now. Mm. And very soon kutaba na consequences for non-compliance na popini. Advocate, hi khenseri swinene loko mi hi byele vuxokoxoko bya lebyo kambe siku ra nkoka i siku ra ra vumune 23 eh march na ravuntlhanu 25 march hi khensile swinene loko mi mi ve hala xifundzheni xa limpopo eh n'hweti leyi okay no i khensile hi swona inkomo sweswo mingisero munghana lona fm lava hi bula na vona ntirhi i advocate pansi tlakula vona i mutshama xitulu wa information regulator lava hi bula na vona hi kha hi langutaka timhaka ta eh, riendzo ra vona leri nga ta ri koho exifunenitsongo xa mupani kahlekahle va ta va va ri elimpopo exifundzhenitsongo xa mopane eka masipala wa greater giyani um eh, kasi va tlhela va va kona exifundzheni xa capricorn exifundzhenitsongo xa capricorn eka masipala wa um eh, pulukwane sweswo swa masiku ya makumembirhi mune makumembirhi mune makumembirhi ntlhanu nyenyankulu hi ku landzelelana tana ka tindhawu to toleto ni tshemba ku na n'we mi ta mi ya kota ku twisisa ku hikokwalaho ka yini mi nga fanelangi ku loko mi tiva nambara ya khalanga ya 07 ivi mi yi hundzisa um swa khomeriwa swi sweswo um swa yirisi swi yirisiwile um hi ku van'wani va tlhela va ni fonela kama lowu ni nge fana ni ya e ni yo nakanaka mani n'we munhu a kamba swi ri tano a hi mi tumini ku yingisela mahile ka 0860002543 eh hi ndlela yaleyo ku na swiviko swi kombaka leswaku ku na ntirho lowu lulamisiweke hi premier wa xifunakulu xa limpopo lowu nga ta va wu ri koho a phalavurwa leswi nga ta endla leswaku nongonoko wa afrika wa vulavula ku haxela thwi kusuka phalavurwa munduku kambe ke handle ka sweswo a hi ku twi ku ri yini sweswi hi le ka 0860002543 na ri teka riqingho rero ndzaka leswi i makume mbirhi timinete ntsena ku bela wara ya khume nharhu un'wana mingiseri i koho la layinini kambe ke ni nga siyeka yena um ku na loyi na yena naye a nga kwala layinini khale na yena a yimise a yimele ku angula a hi tweneni a ku a yi butwete
ya ya yi vona protest leyi nga ko ya ya va EFF ka shutdown leyi so mara no rhandza khensa vanhu va le a Khonuku loko ni languta la a Khonuku tixop ta operator ku right hambileswi nampundzu van'wana va la ku chavisiwa nyana eh vandla ra EFF mara hayi a va nga tati na xihandla so ni vona eh vanhu va ku tala exi va le ku hlaseriweni especially vanhu lava humaka le matikweni ya le handle but but vanhu lava va endlaka protest leyi va tiva la ku endla yi va peaceful mara swi a ti kombi ku ri peaceful a va fanele vanhu lava already se va nga khomiwa sweswi va nga va tshunxi a va va khomi tani kumbe munhu loko va lava a huma a yi a huma hi beyila ten thousand a ni vona ku ri swi ta va swi ri right a ni va te va lavaka endla shutdown ya peaceful mara swa ha ti kombi ku ri peaceful va le ku onheteleni ka swilo swa vanhu va onha timfanelo ta vanhu as sweswi hi ri ka n'hweti ya human rights day vanhu valava va khomiwa va nga humi a mi hlangane na hendrik seboy kwala a cotton day khensele swivo yi mbulavulo ya timhaka to tala ngo ni hetelela ni nga ha swi twisisi ku himpela ku tshamisekile kumbe a ku tshamisekangi ke kwala mi nga kona kambe hambi swi ri tani 0860 002 kun'wana mi yingiseri loyi nhleka
tata mpokeni hi kona minjani mpokeni
eh la tani wexe ka n'wamito eh mina moaga eh a yi vona shutdown ya e s s leyi ko va nyimpi leyi va yi lwaka va lwaka na mutswari wa vona ku nga a n c Eh, president i thorini munhu wa ku ta langutana na timhaka ta gezi hi mpela i le ku tirheni waye va nga n'wi nyiki nkarhi va vona ku ku endleka yini sweswi gezi ri koho a yi tilevhele ti le hansi va va kota ku twisisa ku nana i ncini xi ndla ku nana tilevhele ti va hansi swi vula ku munhu loyi a nga thoriwa hi president u le ku tirheni hi swi bela mavoko sweswi leswaku na na president u ta suka xitulwini hi mhaka ya voho hinkwenu va hi fananisa na swona a hi na van'wana a hi nga ta yima na swona a hi va nyikeni nkarhi president na loyi a nga thoriwa for gezi va tirha ntirho wa vona loko swi tsandza ti-election ti ta va kona lembe leri taka ku ya ku ya votiwa vandla leri hi vona ku kunana ri ta tirhela ri ta tirha ri tirhela vaakatiko sweswiwa ku na mali ya three fifty leyi va nga yi nyika president a nge va ta kuma three fifty va yima na yona se va vona ku okay um loyi i ta hi tekela tivhoti va ku na na ti nga yimi ti-three fifty se laha loko ho la ta vhota hi ta vhotela mani so i e f f swin'wana hi swoho swin'wana a hi swona

okay a le ka xiyimo xa kahle xo hlamula ni hava or oh, oh, as as tickets eh, eh match lowu loko u voneni lowa vandla ra ra ra f f mara mina ku twisa ka mina mountain va ku match wu ta hi vuyisela gezi lexi ni vona nga ku xi nga hi vuyisela gezi i ku va hi sala leswi va nga tarisa swona loko vo hlengeletana va ya kwale station leswi vo ngo ku na ti-break down ku tshama ku ri na ti-break down va fika va la ku vona ku ri hi swihi swi swi nga ku tshovekini no tshama swi kha ku tshoveka hmm. ivi loko ku ri hi mpela loko ku ri mpela vo va na solution yo thovela kumbe swin'wana va ta ta na ndlela rin'wana va hi mpela va thovela vona loko ku ri muthovu lowu va wu tirhisaka lani wutsongo va tatisanyana na vona va va swi nga swi tiva ku ri hi ku twisaka mina mi nge tshami kha mi tshovela xihi xin'we lembe hinkwaro hi ku ri mina hi ku twisaka mente ra ra breakdown tin'wana va ri va vulavula hi mhaka yo tshoveka se xixako xo tshamaka yi tshoveka na lembe
a ku tsho kumbe a ku tshoveki xi xin'we a ni tiyunit leti tele kumbe ku va ku ri unit four ku ri unit ah. three ku ri unit five ku ri unit two um yi tshoveka conveyor belt ku ndeka yini ku tsemeka yini sweswi yeswo taniya se swa hambana swi leswi
ee mara komisa ee komisa point ya mina yeleyo a va machi hi ku lava vona lama me le soweto ve le ku jikajikeni na soweto na mumolonge ni switarata a ni voni swi nga ku kumbe swi ta tisa ku cinca swi tisa ku cinca ku ri a fambi kwale xitexini va ya vona mhaka ya kona ku ri ku tshoveka yini ku tlhantlheka yini swi nga ku ndleni voni nga ku swo kumbe xa swi ta tisa ku antswa swi va swi ndleni lano a ni tshembi swi ta tisa ku cinca mo ni mitwe nkombo domena samboni inkombo domena hi tiseleni hi lava nhlekani a ka ha ri na munhu laha um eh, vavuye va va famba twana lomu inkomo botpet na na vayingiseri va munghana lonene ku kula ka munghana lonene fm hawa um eh, xitaraka lexi xi vona xi ri xi humelerile ku vula ntiyiso ku ri mehe ni vulavulaka swona hala vo north west amarikana vonorcop since friday botpet a za ri famba gezi layi layi ta masiku hinkwawo since friday a swi tshama swi humelela swo fana na sweswo mara since va ta va twele ku ri ku na mhaka ta shutdown leyi a swilo swi fambaka swi komba swa ku loko yo tshama hina yo siku hinkwawo masiku hinkwawo hi nga kota ku va na gezi layi ta hi fana na vo lava va anc lava tshamaka a tisantele inkomu
Kasi kaan bot pet, kabot mo ko. Ah, ina strike o no strike, ah, in general. Lava strike ako, lava strike. va huhisa nkarhi wa vona na ku ya va ya cina patwini mumu leyi swi huhisaka swi vuhisisaka swona naswona swi swo swa amukeleka hina hi le ku ti tirheleni ku ya hi ntolovelo ku ku ri ku va ta kuma gezi va ta va ri kumini loko va nga ri kumangi na swa va ri kumangi se swi nga swona ta swo swi nga ta swi lunghile
ku hlikani hlikani botpet ku languta eka shutdown leyi nga kona eka siku ra namuntlha leyi rhangeriwaka hi vandla ra eff kumbe leyi nga kunguhatiwa hi eff na ku languta ngopfu na timhaka ta escom ku va yi nga ri ku fambeni kasi ku la languta hi leya eff eff ko va mini ni ku ya hi mina ha swi tiva leswaku ku na e-general election or national election lembe leri taka se eff hi byin'wana bya vutlhari byo kumbexani yi nga tikomba na yona yi wela ka swin'wana yi tikuma yi karhi yi khavhasa ku ri na yona yi ta kumeka yi ri na vanhu swa ku langutisa ku escom swi endlisa ku yini na yona phati leyi nga ku fumeni ku nga african national congress na phati yin'wana na yin'wana sweswi yi le ku kunguhateni yi le ku khatikhavhaseleni na ku va gezi nkarhi wun'wana ri nga fambi kumbexana ku ngo va mhaka ya ku chuha ko karhi ku kumbe ku nga va ku onheka swo karhi ku onhiwa swo karhi hi mhaka ya ya ya ku protecta lokuwani hi man'wani ma mavonelo ma mina malamo inkomu khenseli vonelo rero mingisi ra wena tsundzuka leswaku mavonelo ya n'wina ya tshama ya ri mavonelo ya n'wina kambe ya nga vi mavonelo ya vatirhi va xitichi lexi kumbe xitichi lexi hi xoxe hambi ku ri nhlangano wa xo afrika-dzonga na kokwa wa humelerisiwe tinyiko morgan xivambo ni kalanga pet mathevula hi hlangana ni phalavuri wa mundzuku ku tisela nongana ku afrika wa vulavula handle ka sweswo a yi ku ngoveni ikwala eh na lowa wele vhika culu na yena ikwala hinkwavo va kwala ya wena wele vhika culu yasi vara na lowa wele xa vunyami i mani wele xa vunyami i mani wa le xavinyama ka hi lembe mbava mi tiyisile ku na gezi loko mi nga swi tivi a kwihi a vhika culu a vhika culu eh, vera hi lembamba mi cisaawahemilocedinkuhawahava mahungu a ya heli ku hela nkarhi eka afrika wa vulavula